Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ya rona re a go bua ka tsa boswa. Pele ga re tsena mo kgannyeng ya rona, ke batla go ntsha kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tsena mo setlhogong sa rona sa tsatsi eno, re bua ka kgang tsa boswa. Re a go bua ka ga batho ba na le mo go teng di-pension-e le di-policy, Ga batho ba dirile mokwalo o go teng wili le gore motho ga a tlhokagala dilo di tsamaisiwa yang gore baja boswa ba tebagelele ba bone se se tshwanetseng go ago go bone ga re bua ka di-pension le di-policy go na le mokwalo mongwe o go teng um beneficiary form mo teng ga mokwalo motho o tla ba a bua gore nna mo pensioneng ya me kana mo policing ya me ke batla gore ha nka tlhokagala batho ba e le bo e nne bone ba e leng gore ba hiwa dilo mo teng mme dikompone tse e leng gore di-pension-e le di-policy tse di ko go bone ba na le teta ka ga molaong ya go hatola batho ba e leng gore ba kwadilwe ba ke ha sekae ha motho a dira policy nako ya e dirang a bana le ngwana le mongwe hela mo gongwe o kgona go lebala ha ya go tlhokagala a ba a tlhokagala a na le bana ba le bararo mo go rang gore ga go ka lebelelwa mokwalo o a o dirileng ngwana wa le mongwe hela ke eno e leng gore wa go hiwa madi Mme batho ba komponi e ba kgona gore ba nne ga batshe e be ba bona gore nya mme gore go jewe ka ga go tshwanetseng ka teng re tla kgaoganya madia ga gare ga bana ba ka boraro ga ke buile jalo ke kopa gore le gakologelwe gore le nne le le hetola di-policy le di-pension tsa lona gore le kgone go supa ka ga dilo tsa lona di ntseng ka teng gompieno ga re tsena mo mokwalong o o bitswang wili wili e tshwanetse gore e diriwe ka ga molaong o go teng wills Act. Ga e le gore wili ga e dirwe ka ga molaong o e kgona go sekegelwa ka ga thoko ka tsweetswee ke kopa gore o thape mmueledi gore a kgone go e direla gore e bo e nna ka ga molaong E seng jalo, dilo tse o batlang gore di diragale di ka seke tsa kgona go diragala. Wili e botlhokwa ka gore mo teng motho o kgona go bua gore ke bomang ba ba tshwanetseng go nna ba ja boswa. Mme e botlhokwa mo bathong ba e leng gore ga ba na go ja boswa ga e le gore ga go a kwadiwa. Sekai ke bua ka banna. Banna ba e leng gore ba na le bana ba ba tsholetsweng kwa ntle ga lenyalo bana ba teng ka ga molaong ba na le tshwanelo ya go tlhokomelwa hela mme ga e le gore monna o o batla gore ngwana a je boswa o tshwanetse gore a bo a kwala mokwalo o o bitswang wili Ga godimo ga moo, ga e le gore motho o na le yo mongwe o neng a tshela le ene, o neng a tshela le ene lebaka, ka ga molaong motho o le ene ga a na teta e e thamaletseng ya go ja boswa. Ka gong o kgona go kwala mo gone mokwalo o go teng wili go supa gore o batla gore motho o le ene e nne mojaboswa. Gape, le ga batho ba na le teta ya gore ba je boswa ka tsela e e thamaletseng, go na le ditsela dingwe tse e leng gore botshelo bo ka nna bokete. Ke ha sekai sa batho ba ba nyalaneng ba nyalane ka tlhakanelo dithuto kana e se ka tlhakanelo dithuto mme e le gore molao wa re Ba tshwanetse go kgaogana dilo tse tsa boswa le bana. Ke kopa le lebelele kgatiso ya me e ke buang ka manyalo mo teng ke bua ka kgaogano ya boswa. Ga le ka lebelela kgatiso ya teng le ka nna le boitseanape go bona gore ga ke bua ka kgaogano ye ya boswa ke a bo ke raya go lebilwe jang. Bana ga e le gore ne ba le babedi motho wa banyalani o setseng o mongwe hela mme motho o tlhokagetseng o ne a na le ntlo e le nngwe hela bana ba ka kopa motsadi wa bone ba moraa ba re re neele madi gore re go neele sephato sa rona mo ntlong ye ga e le gore motsadi ga a na madi bogolo jang ga a le mogolwane Bana ba kgona go mo pateletsa go rekisa ntlo ye mme ebile ga e le gore ntlo ke yone hela e setseng ga ba na sepe se sengwe gape go raya gore motho o wa banyalani o o setseng o tlabe a sena kwa a ka nnang teng molao wa leta gore bana ba dire yana ka gore ba tshwanetse gore ba hiwe bontha bongwe jwa boswa jwa bone mme e le gone ke nnete gore go ka diragala e le motsadi o o dirang bana jalo bogolo yang bana ba bannyane ba dingwaga tse di ka tshwarang bo bobedi kana boraro motsadi o o setseng ga go sena wili go supa gore ka ga molaong o tshwanetse go kgaogana boswa le banaba Mme ka gore bana ba bannyane motsadi yo o kgona gore a ba a sa kgaogane boswa le bone, bogolo jang ga a ka nyala motho o mongwe a ba a mo nyala ka tlhakanelo dithoto. Kana go raya gore jaanong boswa jo bo tlabe bo ya ko nyalong ele ya bobedi ya tlhakanelo dithoto. Bana ba bannyane ba ga ba gola e be ba ithela go sena le ga e le sepe kana ba tshwanetse go lwantsha lenyalo le le ntšha yaanong gore ba bone boswa jwa bone. Wili e botlhokwa gape mo goreng go tsamaisa ka ga boswa bo tshwanetseng gore bo kgaoganngwe ka teng go a thogogadiwa. Le tlaa tlhaloganya ga ke bua mo go tseneletseng ka go tsamaisa dilo tsa boswa. Re bua ka yone kgang ya go tsamaisa dikgang tsa boswa. Ga e le gore motho o tlhokagetse a togela one mokwalo wa wile, ka ga boswa jwa gago bo tshwantseng go tsamaisiwa ka teng, go harologane. Go harologana ga teng ke gore ga go kgathalesege gore a motho yo ke motho semorahe kana jang. Se a se kwadileng mo teng ga wili ya gagwe se tshwanetse go diragatswa. Mme go tshwanetse go tlhaloganngwa gore mo wiling Motho o kgona gore a ba bua ka dilo tse e leng gore ke tsa gagwe, ga a kgone go bua ka dilo tsa motho o sele. Sekai, batho ba ba nyalaneng ba nyalana ka tlhakanelo dithoto. Mo ba rang gore motho o o tlhokagetseng o na le sephato ka bogare le motho o o setseng wa banyalani o na le sephato se sengwe. Mo go rayang gore motho ha a dire one mokwalo o go teng wili a nyalane ka thakanelo dithoto o kgona go bua ka sephato sa gagwe hela ko nteng ga ga e le gore ba dirile wili ba le babedi e le banyalane mo go teng joint will ga go lebilwe yone joint will ya teng ha banyalani ba ba dumalane gore wa ntha wa bone o tlhokagalang o salang o tsaya sengwe le sengwe mme wa bogelo go tlhokagala dilo di ya ko baneng go raya gore o setseng ga o mongwe a sena go tlhokagala ga a kgone go fetola wilie

O kgona gore a ba a dira wili ya gagwe e le nosi a bua ka dilo tse dingwe tsele. Mme ga a ka ke a bua ka mantu a mabedi a a mo joint will ka gore one a tshwanetse go ya ko baneng ga a tlhokagala. Se sengwe gape go tshwanetse go lebelelwa gore a ngwana o monnyane o ko tlase ga dingwaga tsa lesome le boroba bobedi

Ka gore o tshwanetse gore o bo itse gore ke mang o yang go ja boswa mo willing le gore a wili ya teng ke e e dirilweng ka ga molaong ga motho a tlhokagala kgannye ya bolelwa e bolelelwa ko go teng master's office go tshwanetse go buiwa ka mokwalo go na le difomo tse di tatsiwang mme ebile di tshwanetse go patiwa ke mekwalo e mengwe mengwe ya mekwalo e ke yone wili mo teng ga wili o tabo o itshela go te go tlhophilwe motho o e leng gore ke ene o tabeng a tsamaisa sengwe le sengwe motho o o bitswa executor ba masters office ba tlebe ba ntsha mokwalo o go teng letters of administration ba o neela motho o o go teng executor motho o o tebe a dirisa mokwalo yo go phutha dilo tsa motho yo o tlhokagetseng Ha a ntse a phutha yalo, o tshwanetse gore a ba a dira mokwalo o go teng updated inventory. Mokwalo o ke o e leng gore o supa dilo tsotlhe tse e leng gore motho o tlhokagetseng o ne a na le tsone. mme updated inventory e le yone e tla beetseng ya batho ba e leng gore ba ne ba kolotiwe ke motho o tlhokagetseng kana ba mo kolota e tabe le yone e isiwa gone ko um master's office motho yo go teng executor o o tabe a ntsha mokwalo mo dipampiring a bua gore batho ba e leng gore ba kolota kana e ne ba kolotiwa ke motho o tlhokagetseng ba iponagatse Mme ha batho ba iponagatsa kana ba sa iponagatse, o tlabe a dira mo go teng first and final liquidation and distribution account. Mo teng o tlabe a bua gore ke bomang ba ba kolotiwang, ke bomang ba ba kolotang, dilo tsotlhe tse e leng gore motho o tlhokagetseng na na le tsone ke dife. Mme ebile a ba a bua gore ba ja boswa ke bomang le gore ba tsaya eng ka ga mokwalong wa wile. Pele ga motho a isa mokwalo o ko masters, ga e le gore o na le batho ba neng ba kolotiwa, o tshwanetse gore a ba a kwala mokwalo a o kwalela ene mastara. Mo mokwalong mong o tebe a kopa um tshwanelo ya gore a rekise dilo dingwe gone mo dilong tse e leng gore ke tsa motho o tlhokagetseng gore a kgone go duela batho ba neng ba kolotiwa mastera o kgone gore a ba lebelela kgannye ga e le gore wa dumalana a ba ntsha thebolo eo Mo go raya gore dituelo tse di tabe di gokotsa mo go tabeng go jewa ke batho ba ba tshwantseng go ja boswa ga ke e ga sekae ga e le gore motho o na le koloi koloi ya teng e le 50 000 a kolota batho 10 000 go rela gore koloi e tabe e rekisiwa go duela 10000 teo segolobogolo ga estate e sena madi mo teng mo go rang gore ba ja boswa yaanong ba tebe ba sa tseye koloi yaka go kwadilwe mo willing ba tebe ba tsaya madi ga e le gore go kwadilwe gore motho o jang boswa mongwe hela ke ene o tabeng a tsaya madi a le nosi mme mo go tshwanetse go supiwa gone mo mokwalong o o teng first and final liquidation and distribution account e tla be e isiwa ko mastera gore a e thathobe mme ga e sena go e thathoba motho ene o bitswang go te executora yo o tebe a kopa teta ya gore a tsenye mo dipampiring gore batho ba te ba e lebelele ba bone gore a ba dumalana le yone kana nnyaa ha e le gore batho ba dumalana le yone ya tswelela motho o kopa gore e diragadiwe ha e le gore go na le batho ba ba sa dumalaneng le yone ba tshwanetse go bontsha pele ga malatsi a ka nna masome a mararo gore ga ba dumalane e be ba aga mabaka a gore ke eng ba sa dumalane mastara o ta ba a lebelela kgang e a bantsha tshwetso nngwe e e leng gore e ka e ntshiwa go supa gore ke motho a sa dumalane ke ha a ka bua gore nya mme ga ke lebile kgaogano e ya boswa e ga e ka hawileng e neng e kwadilwe

motho yo o bitswang executor o tla ba a kwalela mastera a kopa teta ya gore yaanong a kgaoganye boswa ka batho ba e leng gore gate ba ja boswa mo wiling ha a hetsa go kgaoganya boswa o tshwanetse gore yaanong a ba a neela mastera sesupo sa gore o kgaogantse boswa jaaka bo kwadilwe more first and final liquidation and distribution account a bo a kopa gore jaanong ka gore o heditse kgang ya gagwe e le executara o kopa go gololwa ha mmastara a itumelela se se dirilweng le gore se dirilwe sentle o tabe a golola motho o mme motho o tshwanetse gore a ba a busa tsone dipampiri tse go teng letters of administration ga e le gore motho o tlhokagala a sena wili mme ebile e le motho o e leng gore molao wa setswana ga o mo dilong tsa gagwe kgang e ke ntseng ke bua ka yone ya dirisiwa Mme go na le dilo tse pedi tse e leng gore di a harologana. Ya ntlha ke gore ka gore ga gona will, ga gona motho o tlhophilweng gore e nne executor. Mo go rang gore mastera o ya go bitsa pitso a beile kgatiso mo pampiring ya setšhaba gantsi ke yone e dirisiwang daily news A bua gore batho ba a bitswa ba te bokopanong gore ba tlhophe ene motho o tla beng a tsamaisa kgannye ya bojaboswa ko one pitsong yone ye batho kana motho o tla ba a tlhophiwa gore e nne ene a tsamaisang se sengwe se se harologanyeng sa bobedi ke yaanong ga go twa mo kgaoganong ya boswa kgaogano ya boswa mo bathong ba e leng gore um molao wa setswana ga o ba ame e lebelelwa mo goreng ga e le gore batho ba ke batswana ebile ba lebega e le gore botswana ke yone legae la bone go tabe go kgaoganngwa ka ga ke buileng ka teng mo kgatisong ya me ke bua ka lenyalo ga e le gore batho ba ga se batswana ebile ga ba lebe botswana e le legae la bone mo ka sekgwa go teng domicile go rela gore kgaogano ya boswa e tabe e diriwa ka ga molaong wa motho o o tlhokagetseng Molao o e le molao wa kwa a reng motswa teng kana kwa a reng boagedi jwa gagwe jwa nnete bo ko teng ga e le gore batho ke ba e leng gore molao wa setswana ko one o dirisiwang mo kgaoganong ya bone ya boswa batho ba losika ba tshwanetse go kopana ba tlhophe motsamaisa um kgang e ya boswa ga go ta mo molaong wa setswana ga a bitswe executara o bitswa administratara mo mokwalong mo batho ba lesika ba tebe ba bua gore ke mang o e leng gore o ta ba tsamaisa dilo ba ja boswa ke bomang gore a ba kgaogana boswa ka go lekalekana kgotsa boswa bo kgaoganngwa jang

Kgosi le ene a ba a kwala mokwalo a supa gore e ka boa mmaagwe o itse lesika le o itse motho o tlhokagetseng le gore ba lesika ba beile monwana one mokwaloo mekwalo e ga mmogo le mekwalo e mengwe e e supang gore motho o tlhokagetse e e supang gore motho o o naanyetswe jalo jalo e tla be e le tsone tse e leng gore di dirisiwa go kgobokanya boswa le go kgaogana boswa jaaka go kwadilwe ke go ha sekae ga e le gore batho ba ne ba na le jarata jarata e ba batla gore yaanong e isiwe ko moje bosweng ga e le gore jarata e kwadisitswe ko land board ba tebe ba isa dipampiri tsa teng Ko land board go supa gore moja boswa ke mang le gore jarata e tshwanetse gore e ye ko go ene go tshwana le ga e le gore um jarata e ne e kwadisitswe ko go teng deeds registry re sa lebale mme gore batho bothe ba ba kolotiwang le bone ba tshwanetse go duelwa ka go realo motswana wetsho Ha motho a sena go hetsa go neela baja boswa ka Setswana se se tshwantsong wa ko go bone, ga gona ope o e leng gore o tshwanetse go mo kwalela go supa gore ka boammaaruri ke diragaditse yaka ne go ntse. Mme ha a heditse go kgaoganya boswa jalo go rela gore tiro ya gagwe e hedile. Ke sologela ga le anyule sengwe se se ka le thusang mo kgannyeng tsa bojaboswa. Mme ke rotloetsa gore dilo tsotlhe tse e leng gore di mo bojebosweng le thape babueledi. Ka gore ga babueledi ba tsisiwa bogolo jang ga go na le dikgotlhang kana sengwe se sa diriwa sentle, Go nna bokete gore ba ba akanye e bile go nna turo. Mme ga e le gore ba simolola kgang ko ko ntheng, ba kgone gore ba e tsamaise sentle go leka go fokotsa dikgotlhang kana mathata. Ka go rialo ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya me. Ke kopa gore le rate le bo le sale morago dikgatiso tsa me tse di tang. Ke na le dikgatiso tse dingwe tse ke di tsentseng le tsone le di lebelele di tla lo sologela molemo. Mo nakong tsotlhe ke lo rotloetsa gore le bo le bata agente o ka le buelelang mo dikgannyeng tsotlhe tsa semolao. Ke kopa gore le sale morago Botswana Thinking Law mo maranyaneng a Facebook le Twitter e be le leba ko tlase ga e le gore le na le dikakgelo le ka kwala ga go teng comments e be le lebelela ga go teng description ko le ka mponang gape ko teng ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ye go siame